בעטן דעם אייבערשטן רבונו של עולם העלף מיך איך וויל נישט קוקן קיין מאוויס, איך זאג ענק בחורים אז אצינד היטן די אויגן, יעצט אוועקווארפן ענקער שמוץ, ווארט ענק א שיינע לעבן, א הערליך לעבן, די אלע וואס קוקן מאוויס, די אלע וואס היטן זיך נישט די אויגן, די ברענען זיך אויס דעם מח, די האבן נישט קיין לעבן. זיי האבן נישט קיין לעבן פשוט כמשמעו, היינט הערסטו יעדן טאג איז דא ברוך השם שידוכים, און די וואך אליינס איז געווען דא אין וויליסבורג דרײַסיק באווארפנס, קוק קוק קוק מען ציילט די דבר יום ביומו, מען ציילט די צעטל, אבער קיינער געט נישט ארויס קיין צעטל וויפיל סעפערעישאנס איז דא, און אפילו נישט סעפערעישאנס, וויפיל מענטשן לעבן אזוי שוין מייכעטייסעדיג. שוין איך לעב אזוי ווייל וואס זאל מען גיין גט'ן וואס זאל זיין נאכדעם שוין אזוי לעבט ער ער דארף נישט די ווייב די ווייב דארף אים נישט סתם האט ער איינגעשטעלט צוויי מענטשן אין א צימער אין א אין א הויז שוין זי קאכט און ס'איז אלעס טובות טובות פארוואס ווייל א מענטש היט זיך נישט די אויגן אלעס הייבט זיך אן מיט די אויגן אז מען היט זיך די אויגן ס'איז שווער ס'איז שווער פון אנפאנג, בפרט אז א בחור האט שוין האט שוין אנגעפאנגען און ער ליגט אין דעם, ס'איז זייער שווער ארויסצוגיין פון דעם, אבער אז א מענטש האט אביסל שכל, אביסל שכל, טראכטן א מינוט, וואס האב איך פון דעם, וואס גיי איך, וואס גיי איך געינען, וואס גיי איך פארדינען פון קוקן יעצט א שעה צוויי, וואס גיי איך יעצט, וואס וועל איך האבן פון דעם אז איך אז איך אז איך וועל פאלאוען די טי ווי שאו און איך וועל איך וועל איך וועל קוקן די מעשה און איך וועל, סך הכל ס'וועט מיר אוועקנעמען פון מיין פרייליכקייט פון מיין מציאות'דיגע לעבן, מאכט ער אפ ביי זיך בעט ער דעם אייבערשטן רבונו של עולם העלף מיך איך וויל האבן ריינע אויגן איך וויל האבן הייליגע אויגן באשעפער העלף מיך איך וויל זוכה זיין אוועקצואווארפן שמוץ וואס דארף איך קוקן אויף דעם נעמט אוועק דאס לעבן נעמט עס אוועק נעמט אוועק די לעבן זאג איך אינגעלייט קומען זיי וויינען זיי האבן נישט קיין לעבן זיי זענען אזוי אריינגעטון אין די זאכן אז פשש אפגעקוקט שוין אזוי סאך שעות אויף שעות טעג און וואכן נעמט אוועק די לעבן נעמט אוועק די געשמאק פון דאווענען ס'נעמט אוועק די געשמאק פון לערנען ס'נעמט אוועק די געשמאק פון א מצוה אלע בחורים ווען עטס ווילט זיך עטס ווילט זיך חתונה האבן עטס ווילט זיך חתונה האבן יא ווילסט בלייבן א בחור וואס ווילסטו חתונה האבן ווי אזוי כ'זאל זיין צו זיצן ביי א טיש מיט א מיט א שטוב מיט קינדער מיט מיט אייניקלעך אייניקלעך טרייסט נישט דו טראכסט שוין פון אייניקלעך אבער פון קינדער טראכט יעדער בחור יא כ'זיץ ביים טיש און ס'זאל זיין אזוי געשמאק ס'זאל זיין א שיינע שבת טיש און מ'וועט זינגען מיט די קינדער און מ'וועט פארברענגען מ'וועט שפילן געימס מיט די קינדער מ'וועט שפילן מען וועט גיין שפאצירן מיט די קינדער, מען וועט פארן אין פארקס מיט די קינדער, עס איז זיין א געשמאק, יא א מענטש האט ליב טאטע מאמע, מען גייט אביסל מיט די קינדער ארויס פארברענגען, אבער אז דו היטסט דיך נישט דיינע אויגן, דו גייסט נאך דיינע אויגן, סוף כל סוף עסטו נמאס ווערן דאס לעבן, ס'וועט פארשווארצט ווערן פון אנפאנג ביזן סוף, בעט דעם אייבערשטן רבונו של עולם העלף מיך ארויס איך וויל זוכה זיין צו האבן שמירת עיניים, נאך א תפילה און נאך א תפילה און נאך א תפילה, טאר עס נישט אויפגעבן, אפילו איך זעה אז ס'רוקט זיך נישט גארנישט, די תפילה טאר מען נישט אויפגעבן, נאך א תפילה און נאך א תפילה און נאך א תפילה און נאך א תפילה, אויף פשוט אידיש, רבונו של עולם איך וויל האבן ריינע אויגן, רבונו של עולם איך וויל האבן ריינע אויגן, זאג עס כאטשיג מיט מיט די דרשה, בעט דעם אייבערשטן רבונו של עולם העלף מיך און נעם מיך ארויס, איך קען נישט אליינס איך בין אריין אין א פלאנטער הייב מיך אויף רבונו של עולם. אזוי ווי א קינד וויינט צום טאטן איך האב מיך אויסגעגליטשט טאטי הייב מיך אויף איך קען מיך נישט אליינס אויפהייבן איך בין פארשמירט געווארן וואס זאל איך טון טאטע הייב מיך אויף באשעפער נעם מיך ארויס נעם מיך ארויס איך וויל זיין א ערליכע איד דארף עס זינגען און זינגען און זינגען נישט שייך די ניגונים זענען שוין באורד פאר מיר איך עס זינגען און און וואס די מאוויס ווערט נישט באורד אינטערסאנט די זעלבע שמוץ דאפס חידושים.